Ao anatin'ny fanatanterahana ny vinan'ny fitondram-panjakana izay ankinina amin'ny minisitera misahana ny fambolena sy ny fiompiana dia isan'ny tanjona ny fahatratrarana ny fampitaham-pitera ara-tsakafo. Ao anatin'izany dia mitaky fampiakarana ny vokatra na amin'ny lafiny fambolena na amin'ny lafiny fiompiana na amin'ny lafiny jono ihany koa aza izay isan'ny mahatonga ny minisitera miantehatra amin'ny FDA amin'ny maha fitaovana entina hamatsiana mivantana ireo mpamboly na mpamokatra na mpiompy ahafahana manatsara sy mampiakatra an'izay vokatra izay hatratrarana ny tanjona. Ny FDA dia fitaovana anankiray napetraky ny fanjakana mba hanamorana ny fahazahoan'ny mpamokatra ny tolo-draharaha mba ahafahan'izy ireo manatsara ny vokatra, ahafahan'izy ireo manatsara ny kalitaon'ny vokatra, ahafahan'izy ireo manatsara ny fiarikareny ary indrindra indrindra manatsara ny fidiram-bolan'ny mpamokatra. Eo izany dia ankehitriny fantatsika fa apetraky ny governemanta ilay hoe fonds de développement agricole ohatra izany, ankoatra ny fonds samihafa hitantsika. Ny tombony ao anatin'izy ity raha miohatra amin'ny famatsiam-bola maro izay jerentsika dia ilay hoe fanampiana tsy averina izany, famatsiam-bola izay tsy averina. Mazava ho azy tsy misy zanany izany raha miohatra amin'ireto le famatsiam-bola maro. na avy any amin'ny banky izany na avy any amina tetikasa hafa dia fantatra fa izy ireny dia na lafo na sarotra ny mahazo azy ary indrindra indrindra moa araka ny voalazako teo dia tsy maintsy averinao ao anatin'ny fe-potoana voafetra. Iarahantsika mahita fa tsy azo idivirana intsony ny fiovaovan'ny toetr'andro. amin'izao fotoana izao ary ny vokany dia efa hita maneran-tany ohatra ny tondra-drano izay misy a any Eoropa toy izany koa ny haintany izay mahatonga firehetan'ny ala ho azy amin'izao ary raha ny eto amin'ny toerana eto amintsika no resahana Dia isika rehetra dia mahatsapa fa efa mihena ny rotsak'orana ary misy ny haintany. Koa isika izay misitraka ny tetikasa FDA dia tokony voalohany indrindra mampiditra. amin'ny tetikasa rehetra ny fomba entina hiatrehana izany fiovaovan'ny toetr'andro izany. Ny zavatra hataoko aho dia fiompiana kofaka nanofy. Talohan'ny nahazoako tohana aloha izaho dia nanana olana ara-tsakafo amin'ilay akoho satria ony vidiana ilay izy. dia mbola tsy nanasakafo sady dia nompiana fotsiny aloha dia tadadavina tena sakafony tena hita mihitsy hoe sahirana dia avy eo nahita nahita an'io ny chef na sira epe satria izay miara-miasa aminazy dia niteny izy hoe misy fda ozy izy raha anao ianao fa mamatsy amina patatsa izy dia na alina na dia nakan'le kanivana fda za dia nameno an'iny dia naterina tany na ny sana dia vita avy eo ilay izy dia nivaliden'ny zareo. Tamin'ilay niatrehana ny Covid aloha izany tena tsy nanana olana satria nahazo tohana tany amin'ny FDA dia nampiharina ilay tohana. Tamin'ny première cycle aho 150 no azoko dia izao aho efa nitombo 200. Dia za zany aho manana vina ny hanao trano lehibe fiompiana akoho na hoe ferme dia ny vinavinako mba hanampy ny manodidina amiko sy ny mpiara-belona amiko.